Kif inti Kane? Ninsab tajjeb.
Insallimlek Angela u nieħu l-opportunità biex nawgura lilek u lit-tim kollu ta' Niscata l-festi t-tajba. Grazzi, jiena nirreċiproka proprju anki din l-awguri però fil-verità Kane dawn iż-żminijiet, iż-żminijiet forsi ta' festi taraw iżjed sitwazzjonijiet intom bħala fondazzjoni? Ara,
jiena l-messaġġ dejjem ngħaddih l-istess li il-persuni jridu jibqgħu konxji, jridu jibqgħu aware tar-riskji kollha relatati mal-attività tal-vizzju tal-logħob tal-azzard, mal-attività tal-gambling. biex niftiehmu, il-logħob tal-azzard. U intom naturalment anki bħala fondazzjoni għandkom twemmin partikolari, twemmin sabiex tixprunaw aktar 'il quddiem dak li għandu x'jaqsam fir-rigward tal-vizzju tal-logħob, hux hekk? Hekk hu, hekk hu.
Kif kont qed ngħid, in-nies iridu jibqgħu konxji sa nasliha. kemm fuq il-riskji relatati mal-logħob tal-azzard li huwa gambling u mal-logħob per se li huwa gaming. Sadanittant il-Fondazzjoni temmen li hemm bżonn aktar għarfien permezz ta' kampanji edukattivi, Angela, kemm fl-iskejjel tagħna kif ukoll fis-soċjetà in ġenerali. Il-Fondazzjoni temmen ukoll li għandna inkomplu insaħħu ir-riċerka vis-à-vis il-logħob tal-azzard fis-soċjetà tagħna. Irridu nipprovdu alternattivi, nappoġġjaw entitajiet, organizzazzjonijiet volontiera. Meta qed tgħid tappoġġjaw b'liema sens? Iva, nappoġġjaw finanzjarjament l-għanijiet ta' dawn l-organizzazzjonijiet, ta' dawn l-entitajiet fejn b'tali aġenda sportiva, kulturali, edukattiva, inkunu qegħdin nipprovdu alternattiva għall-vizzju. Mhux biss il-logħob tal-azzard, imma għall-vizzji kollha. Barra minn hekk, il-Fondazzjoni tkompli tkun ta' spalla ta' sapport għal min ikun qed jgħaddi mill-problemi tal-logħob tal-azzard patoloġiku. Inti semmejt il-logħob kollu u semmejt anki tipprovdu alternattiva anki għal dan il-logħob. U mhux logħob tal-azzard biss imma l-logħob kollu. Meta qed tgħid alternattiva għal dan it-tip ta' logħob, għax l-alternattiva naħseb tvarja minn ħaġa għall-oħra wkoll. Hekk hu, il-Fondazzjoni Logħob Responsabbli temmen f'għan wieħed li tappoġġja, tagħti s-sostenn tagħha lil entitajiet varji Nerġa' nirrepeti, issa jekk ikunu entitajiet sportivi, kulturali, edukattivi, fejn dawn, dawn l-entitajiet l-isfida tagħhom hija waħda, li jipprovdu dik l-alternattiva biex il-persuna, kemm ta' etajiet teneri u kif ukoll iż-żgħażagħ tagħna ma jaqgħux fil-limbu tal-vizzju. Allura aħna dak l-għan narawh bħala sfida soċjali imma insostnuh, ngħinuh, nappoġġjawh anke b'mod finanzjarju biex jilħaq il-miri tiegħu. U meta qed tgħid
Limbu, il-limbu mhux il-persuna, il-vittma biss tkun qiegħda fih, imma naħseb ikunu iżjed fil-limbu il-maħbubin tagħhom, il-membri tal-familja tagħhom, il-għaliex ikunu qegħdin jaraw is-sitwazzjoni quddiem għajnejhom, mentri l-persuna involuta kultant tiċħad il-fatt li għandha problema. Hekk hu, il-vizzju ma jolqotx lill-ivvizzjat biss, Imma jolqot lil tal-madwar ukoll, kif dejjem nirrepetu. Nippruvaw aħna bħala fondazzjoni, nerġa' nirrepeti daqsxejn, nerġa' mmur lura għall-bżonn tal-alternattivi fis-soċjetà tagħna li fejn nieħu daqsxejn spunt u nirringrazzja wkoll lill-Onorevoli Ministru Silvio Schembri talli dejjem jappoġġjana f'dawn l-għanijiet tagħna. F'dan l-aħħar xahar għenna diversi organizzazzjonijiet fosthom nurseries tal-futbol pereżempju kemm ta' Ħal Qormi, kemm tal-Imtarfa, kemm tar-Rabat. Għinniehom, provdejnielhom ukoll aktar technical equipment. biex jgħinuhom fit-taħriġ ta' dawn it-tfal, ta' dawn iż-żgħażagħ. U allura hemmhekk naljenawhom minn affarijiet oħra.
Ekku, ekku, ekku, il-ħsieb huwa dak, il-Fondazzjoni se tkompli tgħin entitajiet varji, se tkompli ssemma' leħinha fis-soċjetà tagħna, imma mhux biss. Aħna servizz ieħor li tipprovdi l-Fondazzjoni huwa l-1777. Din hija linja ta' għajnuna nazzjonali fejn il-persuni l-ivvizzjati, fejn persuni li mhumiex il-vizzjati tal-madwar, kif għedt tajjeb ħafna inti Angela, iħossu li għaddejjin minn problema u jħossu li għandhom bżonn l-għajnuna, indur fuqhom u ninkoraġġihom. għaliex dawn l-affarijiet ma fihom xejn tal-mistħija biex jagħmlu kuntatt magħna via l-linja ta' għajnuna nazzjonali jekk jiddejqu jsemmgħu leħenhom, saħansitra jiddejqu jsemmgħu leħenhom, jistgħu jikkuntattjawna via ċ-chatline fuq www.rgf.org.mt. Dak tkunu qegħdin dirett intom Meta xi ħadd jikkuntattjakom tirrisponduhom minnufih? Yes, yes, għandna staff professjonali imħarreġ sena sħiħa fejn nilqgħu l-karba ta' dawn in-nies u nipprovu nippruvaw noffru s-sapport kollu tagħna ta' dak il-ħin. U min huma n-nies li javviċinawkom l-aktar? X'inhi t-trend? Il-persuna li għandha l-problema jew inkella il-maħbubin tagħhom, il-membri tal-madwar, għax kultant nafu u nifhmu illi dik il-persuna li tkun għaddejja minn problema ikollha denial, ma taċċettax illi hi fil-verament għandha problema. Ekku, u minħabba dan il-fatt, iva, normalment ikollna aktar telefonati mill-membri tal-madwar. Hawnhekk nixtieq indur daqsxejn fuq il-persuni tal-madwar li vvizzjat li Inneħħiel, inneħħulkom il-kappell bħala fondazzjoni, għinuhom lill-membri tal-familja li għaddejjin minn dawn il-problemi, imma fl-aħħar mill-aħħar, Angela, ngħiduha kif inhi, jekk l-ivvizzjat ma jurix il-will power li jrid kambjament f'ħajtu, li jrid jirranġa s-sitwazzjoni, hemmhekk dan ikun kollu għalxejn. Ejja nħeġġu l-ivvizzjat imma sta għall-ivvizzjat stess li internament iħoss li jrid jagħmel il-bidla għall-aħjar, irid isewwi l-problemi li għaddej minnhom u jirrikorri għall-għajnuna. L-għajnuna qiegħda hemmhekk, is-soċjetà tipprovdiha, mhux biss permezz tal-Fondazzjoni imma hemm entitajiet varji oħrajn, insemmi lis-Setqa, naħdmu qrib tagħhom ħafna, lill-Caritas ukoll. Kif taħdmu magħhom dawn l-entitajiet l-oħra. Iva, importanti ħafna li jkollna komunikazzjoni diretta, aħna nkunu nafu x'servizzi huma jipprovdu huma l-istess. U referenza ssir minn dawn l-entitajiet ukoll? Iva,
kemm huma lilna u aħna lilhom. Ekku, allura nerġa' nħeġġeġ lil kull min qed jismagħni u jarani biex taqtgħux qalbkom id-dawl Kif jgħidu l-light at the end of the tunnel dejjem qiegħed hemmhekk. Kultant tkun għaddej minnha u ma jkunx faċli, ta? Hekk hu, mhux faċli. Alla jħares ma jkunux nies professjonisti bħalkom illi jkunu qegħdin hemmhekk u jaqbdu lil dawn il-persuni minn idejhom u jwassluhom forsi sat-tarf tat-tunnel biex jibdew jaraw id-dawl. Imma ejja ngħiduha kif inhi wkoll, inkunu pożittivi, għax hemm bżonn li nkunu pożittivi, li l-każijiet ta' suċċess ikun hemm. Jiġifieri. U Alla ħarislek. Hekk hu, hekk hu, hekk hu. Ikun hemm min ma jaqtax qalbu juri l-guts meħtieġ biex ibiddel ħajtu ta' taħt fuq għal pożittiv.
Naturalment importanti li jaċċetta l-fatt li jkollu sitwazzjoni, li jkollu problema. Jekk ikun hemm xi ħadd ma jaċċettax li għandu problema u dejjem javviċinawkom il-membri tal-familja biex nagħmlu kuraġġ lil ħaddieħor li forsi għaddej mill-istess sitwazzjoni. Kif taħdem is-sistema? Il għaliex intom professjonisti, hemm ħafna nies li huma professjonisti f'dan il-qasam ta' xogħol. Iva, kif għedt hemm iċemplulna ħafna, hemm nies tal-madwar li vvizzjat. L-aktar ħaġa li tgħodd hija li l-ivvizzjat per se iħoss li jrid jagħmel il-bidla għall-aħjar. Għax jekk ma jaċċettax.
Ekku, jekk ma jaċċettax ikun kollu għal xejn. Nisimgħu b'każijiet, naraw każijiet fejn l-ivvizzjat per se Jinduna li jrid jinbidel, jagħmel il-pass 'il quddiem imma għal xi raġuni jew oħra jgħaddi ż-żmien u jerġa' back to square one. Jiġifieri kif qed tgħid tajjeb ħafna inti dan huwa mhuwiex proċedura faċli, mhux proċess faċli, irridu noqogħdu ħafna attenti speċjalment il-persuni tal-madwar, nagħtu s-sostenn, nagħtu l-kuraġġ, Ħalli dik il-persuna jkollha mhux biss l-għajnuna neċessarja imma tgħix f'ambjent ta' sostenn ukoll. U hawnhekk il-liġi ma timponix biex meta nafu li persuna verament ikollha problema biex taqbad lil din il-persuna u ttiha l-għajnuna? Il-persuna trid tinduna hi
li għandha problema u għandha bżonn l-għajnuna u jrid ikollha l-guts kollu neċessarju u l-will power neċessarju biex il-persuna tagħmel il-perkoss ta' rkupru tagħha u jekk Alla jrid toħroġ mill-limbu li semmejna. U wasalna biex nikkonkludu Kane, pero mhux qabel ma nfakkru t-telespettaturi tagħna, anki jekk tafu lil xi ħadd li għaddej minn sitwazzjoni bħal din, għax is-sitwazzjoni mhijiex faċli, di tista' tkun anki rovina, mhux għall-persuna biss iżda anki għall-maħbubin u l-membri tal-familja tiegħu, kif jistgħu jagħmlu biex jagħmlu kuntatt magħkom anki biex tkunu tafu b'dawn is-sitwazzjonijiet. Iva, il-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna hija miftuħa 24 siegħa kuljum, wieħed seba' seba' seba' tistgħu wkoll tikkuntattjawna fuq www.rgf.org.mt u tużaw iċ-chatline tagħna Agħmlu kuraġġ, tiddejqu xejn, nerġa' nirrepeti, din mhix kwistjoni ta' mistħija, Hija kwistjoni li inti trid tagħti importanza mhux biss lilek innifsek imma wkoll lill-persuni tal-madwar. Agħmlu kuraġġ u fittxu l-għajnuna. Grazzi ħafna, napprezza anki tal-informazzjoni li għaddejtilna. Niltaqgħu jekk Alla jrid. Nawguralek il-festi t-tajba lilek, lill-familja tiegħek kollha u b'mod partikolari lil sħabek tal-Fondazzjoni. Grazzi. Aħna min-naħa tagħna ftit tagħrif pubbliċitarju, ibqgħu magħna.